Meraba sayhlı dostlar! Biz gene de sizlernen beraber. Demek efirde ayat dersleri. Baqıñız, nasıl bizde bugün dülber sofra. Öyle lezetli şeyler. Ve bu tatlı şeyler azırlağan insannı biz davet ettik.

E siz qayda doğuldıñız? Men doğuldım Rossiyada, Anapa degen şeerinde. Soñ üç, maña üç ay olğanda ana-babadan köçtiler Qırımğa. Balalığımnı mında keçirdim, Qırımda. Balalığımda Eski Qırımda östüm. Bütün ömür mında keçirdim, Eski Qırımda.
E, siz qayda oqudıñız?
Oqudıq biz, men oqudım Eski Qırım mektebinde. Baştan birinci sınıf bizde, aqılımda birinci sınıf men Qatnar edim, bir mektep bizde bar edi, qırımtatar mektep yoq edi şeerimizde. Soñ ekinci sınıftan bizim ocalarımız qırımtatar mektepni açtılar, em ekinci sınıftan endi men qırımtatar mekteptinden qatnadım, oqudım, qırımtatar mektebinde. Bizim ocalarımız, ocalarımıza sağ ol deme isteyim, ocalarımız pek Çoq iş yaptılar bize, bize yardım ettiler. Men oları ürmet etem epsini, sağ olsunlar. Bize pek balaban iş yapqanlar, bizim balalarımıza sağ olsunlar ocalar. Siz mektepte yahşı oqudıñız? Mektepte
bir bar edi, sevgen derslerim bar edi, sevmeyen, sevmeyen derslerim de bar edi. Ştek beşler hur yoq edi attestatımda. Nu, ocalardan men dost edim, ocalardan. Soñ maña mektepte sınıfta, nu, derste qıyın olsa edi, men ocalardan da dost edim, sınıftaşlarımdan da dost edim. Bir le qıyınlıqta maña episi yardım eter edi. Endi men torunlarıma da deyim, siz deyim, birsinen qavğa etmeñiz mektepte, epsinen mabet oluñız deyim, o size yardım eter, ögretiyim oları. Kimerde oluy öyle, ocalarından sporlaşıylar, sınıfdaşlarından sporlaşıylar, men deyim, öyle olmay, yapmaya, siz mabet olsañız, epsinen size güzel olur, deyim. Ögreteyim oları. Maña öyle yardım eter edi. No, men olardan, ocalardan dost edim men. Olarnıñ sevgen aşlarını bilir edim. Ocalarnıñ seven mevzularını bilir edim men. Derse azır olmasam. Men başlar edim olardan laf etmege. Olar unutır edi dersni. Ders bitken soñ olar esini toplar edi. Ediye, ne yapaysıñ sen? Biz de, biz unuttıq, dey, ders olğanını unuttıq, der ediler maña. İşte, köyle işler yapar edim. Fizika, qıyın edi maña, fizika. Men onı añamaz edim. Nu, pek, men gumanitarnıy dersler maña qolay kele. Öyle toçnıy naukalar maña qıyın. İ fizika maña qıyın gelir edi. İ, nu, men, maña añlat, añlat, añlatıysıñ, añlatmaysıñ, men añlamayım onı. İ, oca, oca dey. Nu, derse, azır olmadım, derse. Oca dey, nu, ne qoyayım sana, sen azır degilsiñ. Ya, yaramay bal qoymañız, deyip, bütün sınıf başladı ocayı yalvarmaya. E, men öyle, o vaqıt men öyle, nu, sağ olsunlar, sınıfdaşlar meni, nu, menim tarafım tuttılar. Sağ olsunlar. Ya, nasıl derslerin seve ediñiz? Sever edim.
Resim sever edim dersni, geometriya sever edim dersni, rus, rus edebiyat sever edim, ukrain edebiyat sever edim, qırımtatar edebiyat sever edim. Fiskulturayı sevmez edim. Matematika qıyın edi maña, onda, no, maña qıyın edi matematika dersi. Taqıv. İngliz tili, men dost dost edim Ocabladan. Bana qıyın qolay kelmez edi o ders bana. Sizde eñ sevimli ocalarıñız bardı? Episi güzel edi, bizim ocablalarımız episi güzel edi. Ale, çoq şükür, nu, Bize razgeme edi Yaramay oca. Ya siz balalıqta masallarnı pek seve ediñiz? Sevez edim, sever edim. Kitaplar alır edi bize ana razgelen, avle örnekli, renkli, resimlerden, resimsiz. Biz sever edik oqumaya kitap. Sever edik. Ya siz özüñiz
oqudıñız ya da sizge kimsedir olarnı ayta edi? No, küçük olanda anam, baba, anam oqudı, em babam oqudı. Amma biz oqumaya ögrenen soñ men özüm başladım oqumaya. İ vot aqlımda qaldı bala, no, masallardan Pirate Ostrov Sokroviç, Ostrov Sokroviç aqlımda qaldı. Siz bilmeysiñiz onı, ya?
Menim anamda ve babamda öyle oyun bar. A, da? E. Ya siziñ ana-babalarıñız kim edi?
Anam birinci sınıfta, aqlımda, anam mektebin stolovıda çalışır edi. Aqlında biz teneffüste tüşer edik stolovoye, i anamız bize bulıçkalar berer edi, öyle eñ taze, eñ nezzetli soyını berer edi bize, aqlımda. Soñ, uje tikaram büyük olanda men, anam çalışmadı, evde oturdı. A babam, Bütün ömür çalıştı hudojnik-ofornitel. Evleri adamlara dülberler taqıştırdı. Soñ, şimdik endi babam mebel yapa. Bir yigirmi yıl endi, soñki yigirmi yıl babam mebel yapa. Ya olarıñ adıları ne? Babamıñ adı Nariman, anamıñ adı Aliye. Men, menim enişte mebel yapa. Da, maşallah. Mende dayı. Da,
tatarlar ev qurmaya bileyler, mebel yapmaya bileyler. Ustalar, qırımtatarlarda pek çoq usta bar. Ediyet ata, baqıñ, ya eger sizde, Balalıqta Tılsımlı Tayı Çehovsa edi, siz ne isteyrdiniz yapmağa? Yapmağa?
Balalıqta pek istedim men öyle Tılsımlı Tayı Men ne ister edim, men hastalıq olmasın dep ister edim, naverna, pek. Balalıqta. Soñ epsine ahçı yetsin, men ister edim öyle. Soñ da ne ister edim men balalıqta?
Ya da yañı oyuncaq.
Oyuncaqlar istemez edim. Oyuncaqlar istemez edim. Bize balalıqta Biz magazine kirecekte, anamız, vot aqlımda qaldı, anamız, magazine kirencez, anamız der edi, bizde, cöbümizde ap qadar aqçı bar, vot, biz saña ep şey almaya olamarıq, der edi. Vot, bir şeycik almaya olurıq. İ öyle magazine kirer edik biz. İ biz uje bir şey magazine, magazinde körsek, Biz üce duşnür edik. A olurmı ana almaya bu şeyni ya da olmaz. Şimdiki balalar, şimdik de öyle bala bar. No men vot körem, öyle analar tikaran balalarnı bozmaya seveler. Çoq şey almaya seveler balalara. Biz, biz öyle ösme edik. Bize, biz duşnür edik, gerekmi bu şey bize, gerekmeymi bu şey bize. Varmı Aqçı babada? Yoq. Olsa, olsa da Aqçı ana der edi bize, Aqçımız yoq. Çoq şey alma, çoq şeye baqma. Biz öyle östük, çoq şükür, bugüne ep şeyimiz var, çoq şükür, sağlıq var, elimiz ayağımız var, çalışmaya oluyıq, aqçı qazanmaya oluyıq. Em şimdik büyük büyük büyük olsañ añlaysıñ, epişiñ sayesinde añlaysıñ, şto bu oyuncaq olsa güzel, amma olmasa da bir şey olmaz, dünya dünya bitmez, ömür. Onıñ içün ale bar öyle şeyler bar, oyuncaqtan da qıymetli şeyler bar, onı kerek Aqılında tutmaq. Ya siz balalıqta nenen oğraşa ediñiz? Biz sever edik pek oyuncaq oynamaya. Neden? Oynamaya ya da yardım etmege. Biz, no, anaya qızcıqlar, menim büyük abla, ablam var. Biz qızcıqlar, no, kuhnyada sever edik, aş pişirmeye sever edik. Birinci tort men pişirdim on üç yaşımda. O toya, ablam, büyük ablamnıñ toyı edi, biz oña toylıq tort pişirdik tatamnan. Soñ qoqlalara anter tikmeyi sever edik biz. Şimdiki oyun, şimdiki balalar öyle bilmey oyun, amma biz balalıqta öyle oynar edik, anterçikler tiker edik, evcikler yapar edik qoqlalara özümüz. Öyle iştik. Ya, nasıl oyunlar oynaydınız? Oyunlar, skakaloçki, ahıl, bilesiñiz nedir o? İyi, elbet. Skakaloçki oynar edik, soñ, Soñ biz yazda yapraq, direkte yapraq olanda biz severdik o yapraqları qoparıp magazin yapmaya, bir şey satmaya. İ o yapraq bizde para yerine, aqç yerine olur edi, o yapraqlar. İ biz cöbmüze o yapraqları qoyar edik, i bir birimizden magazin yapar edik. Qonşu qızlardan, balalardan magazin yapar edik. Kimde ne bar, çıqarırdıq, sofraya qoyar edik. İ, ya öyle yeşil yapraqlardan alış-veriş yapar edik, sever edik oynamaya böyle. Biz de öyle balahta tuğanlar yapa edik. Da? İyi, biz de.
Öyle, a, şimdik, şimdik bir şeyler, a, şimdiki öyle kâğıt bağçalar bar. Şimdik uje yapraqtan oynamaylar. A, biz yapraqtan oynar edik.
Biz de Kerimnen öyle oyunlar oyna edik. Da? Biz demirni ala edik ve anda oyuncaqlar qoya edik ve biz ifaçıq kapiklerni ala edik ve sata edik. Kapikleri satar ediñiz? Yoq, oyuncaqlarnı. A, oyuncaqlar kapikten satar ediñiz. A, sizde уже prodvinutı oyun edi. Уже kapik edi.
Bir tane da çıqa edi ve bizden bir şıkçıkler ala edi. A soñ demediñiz siz Pitaya, ay, beriñiz endi oyuncıqlarnı bize, qaytarıñız? Ayta edik, e.
Bize de bar edi bir vaqıt, ne vaqıt biz ruslarnen epsiler aldılar oyuncaqlar, nasıl sözlernen oynamadılar, azbarğa bardılar ve sata ediler. A, o, soñ bir saalır edi oları? E, bar edi, ana-baba. Bax, a, ana-baba.
Bizde de kümete bita ve qarbaba paralar bere ediler. A, da? E,
soñ olar bizge aytalar, qaldır özüñe.
A, siz qazandıñız, ya, soñ öyle, öyle göñüliñ öyle köteriley, men para qazandım, ya. E. Olur edi öyle. E, ya siz mektepten soñ qayda oqumağa bardıñız? Mektepten soñ men oqudım urba tikmek, portnoy, portnoy, portnoylığa oqudım, urba tiktim.
Qıyın edi tikmege? Yoq, men, men o, o zaman men begendim onı. Men geometriya ayttım da, geometriya sevem çızmağa. Maña qolay, qolay oldı. Ya bu başladı balaqtan, ne vaqıt siz oyuncaqlarğa antrenör yapaydınız? Bekim, bekim. Anam oqudı, tikmek, no, portnoylığa oqudı anam. Bekim ondan körip, men de. No, düşündim, maña da gerek portnoy olmağa. Amma portnoy olmadım. Soñ tortlar, tortlar da sever edim pişirmege. Tatlı şeyler. Tatlı şeyler pişirmege sever edim. Aşlar pişirmege sever edim. İ o, öyle oldı, portnoy olmadım, oldum konditer. Ya siz konditernen pek qıyın olmağa?
Qolay degil, amma men öyle añladım ki, bir şey sevseñ, qıyın olsa da, onı yapmaya oluy insan. Duymay sıñ qıyınlığını, sevseñ işni. Ya konditer olmağa içün ne kerek bilmege? No, birinciden, kerek oqumağa. Kerek bir şeyler oqumağa. Em daa ne şey bar, ocañ er vaqıt güzel olmaq kerek. Ot, sen bir yere oqumaya düşünsen, onda bu ocablaya kirmeye ya da bu ocablaya kirmeye Eñ güzel ocablaya kerek kirmeye. Oqumağa, ögrenmege kerek güzel ocadan. Güzel ocadan ögrenseñ, seniñ de işiñ güzel olur. Men oqudım, tort pişirmege tort pişirmeye başlayan soñ, men kittim oqumağa Kiyevge. Kiyevden soñ men. Krasnodarğa aqırıp kittim oqumağa. Em çoq kurs bar edi, amma men baalı olsa da eñ güzel kurslara kirdim i güzel bilgi aldım. Siz bu işni pek begenesiñiz? Begenem.
Men begenem, pişirmege de begenem, azırlamağa tortnı. Em menim zakazçiklerim quvansa, Men öyle sevmem. Olar maña ediye, sağ oluñız, nezetli oldı, balacığımız begendi, ya da kelinler maña toydan soñ yazsalar, tortnıñız begendik, sağ oluñız, nezetli oldı, dülber oldı, men pek quvanam. Baqıñ, ediye tata, men de isteyim tortlarıñnı pişirmege. Maşallah. Ya eger Ne kerek saña? Yoq, siz meni ögretip olursunuz? Ebet, ebet, ebet.
O tort pişirmege pek öyle qıyın şey degil da. Amma instrumentlerin güzel olsa, ingrediyentlerin güzel olsa, sen, seniñ tortuñ da güzel olur. Em tikaran, ebet de, tikaran vaqıt kerek. nı ögrenmek içün tikaran vaqıt kerek, amma pek öyle, ale küçücük tortlar pişirmek içün pek pek qıyın degil. Ögretirn seni. Ya bu köbeleçikler neden yapılğan? Köbeleçikler?
Dülber yanasın. Men olarnı pek begendim. Olar
aşanğan kiyattan yapılğan. Olar mülkün aşamağa qısmet olsa, dadını baqarsıñız. A bu, bu çiçek de aşanğan kâğıtnen yapılğan. Onı menim anam yapa. Anam ögrendi, Donetske, daa Ukraina olanda, anam kitti Donetske, onda pek öyle bilgi Ocabla keldi zagranitsadan, izvestnıy, i ana kitti ona ögrenmege, çiçek yapmağa. Bir afta, bir afta onda ögrendi, ğaliba, soñ keldi, i able dülber-dülber çiçekler endi yapa bize tortlarımıza. Ya özü tort içinde neden yapılğan? Tort içinde biskvit, Biskvit. Balalıqta, vot aqlımda, men şimdik vot balalıqta biskvit yapmaya istedim, ögrenmeye, amma mende, nu, olamadım, er vaqıt oturur edi amırı. Niyet oldı ögrenmege. İ, içinde biskvit, biskvit, krem, aa, Slivoçnıy krem na slivkah i na tvorojnım sıre i daa içinde meyvalar bar.
Ya bu yapraçıqlar neden yapılğan? Mastikadan.
O ale şekerden bir şey oşay, plastiline oşay, amma onı aşamağa mülkün. Onı avle oqlavnen açasıñ İ avle formiçkalar bar, kesesiñ, İ avle ne kerek saña, yapraq kerek, köbelek kerek, İ avle olay. Demek, er şey ne isteysiñ yapmağa mümkün, yapmağa mastikadan? Mümkün, mastikadan e, çoq şey mümkün yapmağa. Ayvancıqlar mümkün, torta avle taqıştırmağa mümkün, çiçekler mümkün yapmağa. Maaş, araba, mülkün yapmağa, oğlan, primer, oğlanda doğğan kün olsa, arabacıq, mülkün yapmağa, mastikadan. Ediye tata, bilesiñiz, menim de tizemni Ediye, e.
Adı Ediye. İye. Ve o da onına böyle dülber tortlarnı yapa. Maşallah. Ediye hanım, bağıñ, mına şimdi ayet dersleri programması. Siz ne isteysiñiz balaçıqlarğa aytmağa? Balacıqlara isteyim pojılat, mektepte güzel oqusınlar, ocablaları diñlesinler. Kimerde mülkün öyle derse azır olmasa, nu, pek öyle, na, nu, na, olıy, epsinde öyle olıy, vaqıt, mek, derse azır olmaysın, öyle olıy. Amma öy, öyle günler az olsun. Oqusınlar. Öyle var, episi, ebet de, belkim pütün dersler gerek olmaz, nu, büyük, büyük olsañ, amma çoq, çoq şeyler mektepten ömürinde de kerek oluy. Onıñ içün ocablaları diñlemek kerek, em Em mabet olmaq kerek balaçıqlara, mabetlik, merhametlik. Men öz, men öyle duyam, em men öyle yaşam, yaşayım. Ale insan, sen merhamet olsañ, sen yüregiñ temiz olsa, açıq olsa, sen öyle adamlar da seni, sana öyle, Allahtaalâ sana öyle adam da rast ketire. Nı haşına. Onıñ içün dünyada pek çoq güzel adam, pek çoq ale açıq yürekli adam. Em sen ale, seniñ de yüregiñ açıq olsa, sen o adamları köresiñ. Onıñ içün yüregiñiz, balaçıqlarıñ yürekleriñiz açıq olsun, göñüliniz açıq olsun, yırlañız, oynañız. Balalıq aşıqmañız ösmege, aşıqmañız. Siz balaban, sen balaban olsañ, sen üje küçük olmaya olamarsıñ. Amma balaban sen, vaqıt gelse, sen episi bir balaban olursıñ. Onıñ içün aşıqmañız. Siz oynañız, yırlañız, deñizde yuvunız.

Dostlar, biz pek aşıqamız bu lezetli şeylerni, ıı.
Aşap baqmağa. E, aşap baqmağa. Ve onıñ içün epsilernen salaqlaşamız.
Epiñizge sağlıqnen qalıñız!